Sehari tu kami deka madahka bepengawa non besai dalam pengidup kami, Tuhan. Ukai ketegal pengering kami empu, ukai ketegal penemu kami, Tuhan. Tang laban nuan meh Tuhan kami, dicukup besai kuasa. Haleluya. Haleluya. Aram kita bermasmur ke Tuhan kita. Haleluya.

Jesus Kristus. Jadi pagi tu sekali agi kitai baka selama agi begempuru iya ngena telepaun binching tauka ngena komputer laban tu dipasukka ke dalam YouTube. Nya alai semua ke ulih ngelawa YouTube ngena perengka uhh utai ke kemisi nuan ulih enggau kami begempuru iya pagi hari minggu baka ke pagi tu. Tema Jaku Tuhan deka diangkatka kitai ari bacha iya nya diambi ari Bup Kudus Galatia. Surat Rasul Paul ngagai Galatia bala ke arap ke din lalu iya ngirumka pesan tu. Ya, aba pasal enam ayat semilan ngagai ayat sepuluh. Aku macha ke kitai aba ayat semilan. Ya, aba lambar uh, bup berita manah kitai tiga ratus lima belas. Ya, lambar tiga ratus lima belas. Nya alai anang leju ngereja utai ti badas laban Ba maya ti patut, kitai deka ngetau enti kitai enda mantul ngapa. Nya alai genap kali kitai bisi peluang kereja pengawa ti badas ngagai semua orang, kelebih agi ngagai orang ti sama pengarap enggau kitai. Nyadi hari tu kitai iya ngangkatka siti tema iya nya Pengering ke Ari Tuhan. Ya kitai perluka pengering ti baru ya ari Tuhan ya kitai Jesus Kristus. Ya laban kitai ya orang Kristian Suah ngasaika iya lebuh kitai udah chukup lama nyadi orang Kristian, mayuh pekara ti disampi ke kitai agi bedau disaut Tuhan lalu mayuh mega pekara iya ke dipinta kitai ari Tuhan apin ayan di dalam pengidup kitai. Nyadi utai tu tau ngasuh kitai lembau. Iya tau ngasuh kitai mantul. Iya nya alai kebuah kitai perlu ke pengering ke ari Tuhan. Aku ngiring kitai dalam sampi. Allah Taala Apai kami ti di surga pagi tu sebedau kami ngintu pemakai nuan kami deka merening beberapa ya pasal jaku nuan kena kena kami ngering kediri kena kami ngangkat ke pengarap kami awak kami enda Lebau. Awak ke maya penusah ke bisi nuntung kami baka ke jam tu penyakit ke chukup dikenangi ke di seluruh dunya ooh benung ngenusah ke mayuh nyawa di dalam dunya tu tang kami Tuhan perlu ke pengering ke baru ke ari nuan. Nya alai ajar kami Tuhan Berekat ke mega leka jaku ke dibacha kami awakka nya meri kami peransang awakka nya meri kami pengering ke baru ke ari nuan Tuhan. Awak kami tahan tegap teguh di dalam pengarap kami taja pen dalam awak ke enda tentu lantang endur diau laban kami enda ulih Bidah kin kitu. Tang kami bisi pengadang pengandal aba nuan Tuhan ti ulih ngeringka kami. Terima kasih Apai. Seretai gempuru kami ari pun datai ke penembu iya. Di dalam nama Tuhan kami, Jesus Kristus, kami udah minta sereta besampi ke semua utai tu. Amen. Nya alai nya ku gaya bacha kitai tadi iya kitai enda dasuh Tuhan iya nya alai anang leju ngereja utai ti badas aaa nyadi tu siti ajar ti dikirum ku rasul Paul ngagai bala di Galatia. Lalu ajar tu kena ngeringka sida iya awakka sida iya enda mantul iya awakka sida iya seruran ngembuan pengadang ke iya besai sereta pengering ke luar biasa ari Tuhan iya enti sema sida iya dituntung mayuh berkah. Pedusah. Ya nadi laban Tuhan ya besemaya ya ku ya laban maya ti patut kitai deka ngetau ya enti kitai enda mantul ngapa. Reti ya aba awak ke ari Tuhan ya kitai deka Ngetau reti iya ti kitai udah nanam iya nya pengawa ke badas iya nya kereja kitai baka ke gawa da umai ti kitai udah nanam benih ke manah kitai deka ngetau ngetau ti Penuh enggau pengaga. Iya nya semaya jaku Tuhan iya ngagai kitai. Nyadi aba awak ti bansa ke diatu iya kitai mayuh bedar awak iya ngasuh ati ki enda nyamai iya ngasuh ati ki tusah. Iya lema kebuah iya bisi kedua entadi iya anak bedau datai iya ari universiti iya ari colleges iya baru deka diatur bala perintah iya tang pengirau ati nya udah lama iya udah mansa ati kitai siku-siku tang dalam penusah ke bansa tu kitai dilalau awak kitai enda Iya lembau, iya enda mantul ngapa tang kitai terus iya di dalam Tuhan. Iya nyadi kitai meri terima kasuh kasih ngagai Tuhan. Nya siti pengawa ke chukup ngejenangka ati Tuhan. Iya laban nya Peneka Tuhan. Nya perintah Tuhan. Nya alai eh, lebuh kita nemu meri terima kasih, ya ati Tuhan gaga. Nya alai eh, genap peluang ke bisi kita ba ayat 10. Nya alai genap kali kita bisi peluang kereja pengawa ke badas. Ya ngagai semua orang kelebih agi ngagai kita ke sama pengarap. Ya reti ya kita patut besampi ke pangan diri. Ya, lebuh ke maya ake besekat nindah kin kitu bansa ke diatu taja pun kitai enda ulih ngelawa sida iya, enda ulih nganjung utai kedempa ngagai sida iya, kitai sekurang-kurang nya besampi. Ya, besampi ke sida iya awak Tuhan muka jalai ka ke semua utai ke diguna sida iya. Nya jalai tu siti ya peransang ya ke uhh Dibacha kitai iya pagi tu. Nyadi ngagai bansa Israel, kitai meda mega Tuhan meransang sida iya. Iya aba dalam Malakai empat ayat lima ngagai enam. Ai ti kitai meda dia iya aba Malakai. Empat ayat enam ti kitai meda nya aba jaku Tuhan tu ba belakai iya nya empat ayat enam ayat enam ti kitai ayat lima ngagai ayat enam. Tang aku deka ngirumka nabi Elijah ngagai kita sebedau hari Tuhan iya ti besai sereta balat ngenakutka datai. Nyelai tu ba ayat ke lima nya kitai meda Tuhan deka nyaup bansa Israel maya nya. Iya Tuhan enda ngelakka sida iya iya dalam penusah. Ya nyelai kenya mega kitai udah macha tadi ya bala kitai ya ti aba um janji Tuhan aba perjanjian um Baru, ya. Perjanjian Baru iya reti nya janji Tuhan ngagai kitai orang ti arapka Jesus Kristus, ya. Nyadi Tuhan enda ngelakka kitai, ya, dalam pemerinsa tu kelalu lama. Ti kitai meda, ya, bansa Israel maya nya, ya, deka dituntung kemarau ti chukup panjai. Tang ku iya, ba ayat lima, Tang aku deka ngirumka nabi Eliezar, iya ngagai kitab, sebedau ari Tuhan ti besai sereta balat ngenakutka datai. Nya alai, iya deka ngasuh apai enggau anak seati ngambika aku enda lalu ngerusak kita ngena sumpah. Nyadi ditu warning ngagai bansa Israel. Iya, awak ka sida iya serakup, awak ka sida iya bisi seati, iya setuju dalam sampi kitai iya maya covid nineteen tin tu kitai mesti serakup besampi minta Tuhan iya baka aaa maya sudum enggau gemurah iya sebedau menua nya Leka dianchurka Tuhan, iya dulu nanya, iya, Kati ku, eh, ku Abraham, kati ku enti bisi orang arap ngagai nuan Tuhan dia? Agi ke nuan ngerusakka menua nya ti bisi orang, iya, lima puluh iku, iya, ngagai sepuluh iku? Betawa regau Tuhan. Iya, ke nya mega kitai ke jam diatu menyadi, kitai anang leju-leju ngereja utai ke badas, iya, baka besampi ke menua kitai. Iya besampi ke negara kitai. Iya awakka uhh pengawa ti ngerusak uhh ke ekonomi kitai, pengawa ti ngeruntuhka iya menua kitai. Iya enda terus nuntung kitai belama-lama iya. Iya ti kitai meda semaya ngagai bansa Israel tu. Iya meri awak ngagai bansa Israel tu enda kena kemarau panjai. Iya laban nabi Eliza tu iya ti ulih besampi ka ngasuh ari ki ujan ne kitai meda. Aba Ulang Adat pasal sebelas ya ayat lapan ti kitai meda dia ba Ulang Adat ya ti kitai nyilak ngagai Ulang Adat pasal lapan iya nya aba uh, lambar 244. Ulang Adat pasal sebelas Kitai meda dia ba ayat lapan ngagai ayat dua belas. Ya, aku machaka kitai, Titihka semua pesan ti dipadahka aku ngagai kita sehari tu. Ya, nya baru kita ulih ngelayang sungai lalu nguan menua ti baru deka dipasuk kita. Ayat semilan, Lalu kita deka diau lama di menua ti kaya sereta ami. ti udah disemaya deka diberi Tuhan iya ngagai aki ini enggau ngagai peturun sida. Ayat sepuluh, Menua aa ti baru deka dialahka kita nya enda baka menua Ejip alai kita diau menya. Di menua Ejip, Lebuh kita nanam benih, kita bebendar bekereja meri ai ngagai umai kita. Tang menua ti deka dipasuk kita nya menua ti bebukit enggau mayuh lebak. Menua ti seruran bisi ujan. Tuhan Allah Taala kita deka ngintu sereta ngamatka menua ngemataka menua nya Sepemanjai taun. Eh, nyadi tu kitai meda menyadi eh, ti dikerinduka Tuhan. Tuhan besemaya. Ya udah sida ngelayang ya su, uh, tasik ya ti nadai jalai. Tuhan buka jalai ke sida. Iya, Tuhan mega besemaya deka ngemataka sida iya. Iya ukai baka ba menua Ejip. Menua Ejip tu gambar kitai ti bedau arapka Tuhan suba. Nyadi diatu kitai udah arapka Tuhan. Kitai bisi Tuhan ti ngemataka kitai. Ti menya kitai agi arapka adat Adat nya bisi ukum iya ti keli kitai ngelanggar adat nya. Tang diatu munyi ku aku iya ajar ba gempuru rumah minggu nyin kemari kitai udah datai ba Bukit Sion iya dini endur Tuhan empu iya ti bejaku. Iya dini endur iya kitai udah ditebus Tuhan Yesus iya. Atas kayu regang legi kitai ka ngintu pemakai Tuhan ngingat ka semaya ke udah ditanggam iya ngena tubuh enggau darah iya empu. Iya nya ke ka dintu kitai iya setiap minggu iya ujung bulan iya ke gerija kitai BM uhh LAC di Limbang. Iya nya alai uhh lemai tu Pagi tu kitai ya deka belajarka jaku Tuhan iya nya Tuhan ngemataka kitai. Ya iya enda meri kitai merinsa tusah baka ke diatu iya belama-lama iya. Ya Tuhan deka meri kitai Pengelantang ya nitihka janji ya semaya Tuhan ya ngagai ya bansa Israel. Ya iya menua nya ya deka diberi iya ujan semanjai taun awakka utai ti ditanam sida iya ya senang tumbuh lalu sida iya bisi utai ti dipeguna sida iya. Nya mega Ka ekonomi kitai menyadi ka ti dikerinduka Tuhan. Ka ekonomi kitai ya udah tusah ya kitai meda aba ayat sebelas ya ti kitai meda ba ayat sebelas aba jaku Tuhan nya tadi ya ba ayat sebelas Tang menua ti deka dipasuk kita nya menua ti bebukit enggau mayuh lebak, menua ti seruran bisi ujan. Tuhan, Allah Taala kita, deka ngintu sereta ngemataka menua nya semanjai iya taun. Ha, nyadi kitai meda Tuhan enda ngelengkaka kitai menyadi. Iya semanjai taun sida bansa Israel gawa iya sida iya di temata ke Tuhan. Kinya mega kitai saritu menyadi ti dikerindu ke Tuhan. Bisi meh penusah kitai. Bisi masai ati kitai ka mantul, bisi masai ati kitai Kadang-kadang ngasaika nama Tuhan tu ya jauh amat ya ku kitai. Ya tang ti kitai meda ya ba pengidup bala nabi, ya, nabi Musa mega ya bisi mega ya maya iya ya diuji ya baka kitai tu. Nabi Jesua ke nya ga, nabi Eliza. Ya rasul Paul empu mega ya bisi penguji ya uh, baka agi kitai ya bisi maya ya uh, kena uh, penusah nanti uh, kitai maca uh, terus uh, berkendi ku semaya Tuhan yang ngagai bangsa Israel ba uh, ayat uh, 13 nyalai titih ke semua pesan ti diberi aku ngagai kita sehari tu rindu ke Tuhan Allah Taala kita Lalu sembah Iya enggau pengabis ati kita, enggau pengabis semengat kita. Ayat empat belas, Enti kita ngereja nya, iya deka ngasuh ari ujan di menua kita lebuh kita begunaka ujan lebuh musim ruruh. Daun enggau lebuh musim bungai ngambika kita bisi gandum, wain enggau minyak tana. Ayat lima belas, Iya deka meri kita rumput ke pemakai jelu tupi kita. Kita deka bisi semua pemakai ti dikedekaka kita. Anang nejuka diri dibai orang limpang ari Tuhan, besembah sereta Betuaika Petara bukai. Enti kita ngereja, Tuhan deka ringat ngagai kita. Nya deka nagang hari ujan, lalu tanah kita deka nyadi kelalu rengkai, lalu utai ke ditanam kita enggai tumbuh ketegal nya kita jampat parai. Tang pen tang pen menua. ti diberi iya ngagai nya ngagai kita ami iya nyadi ingatka pesan tu lalu simpan sida dalam ati kita tuliska sida lalu tanchangka sida ba lengan kita lekatka sida ba kening kita kena ngingatka sida nyadi tu semaya janji Tuhan enggau bansa Israel. Iya ditagang iya amat amat iya ulih Bup Kudus awakka sida iya enda ninggalka Tuhan. Iya taja pen iya sida iya ngasaika mayuh pemerinsa iya tang Tuhan enda ngasuh sida iya ninggalka Tuhan ketegal pemerinsa nya. Laban semua utai nya Iya sementara aja. Iya sementara aja. Nyalai enti utai nya sementara, iya reti iya kitai iya deka bisi pengelantang. Iya iya meri bansa Israel iya hari ti kitai meda aaa hari ujan dan nitihka musim. Aaa kitai meda. Sida iya bisi ujan iya maya ruruh daun iya maya bungai diberi iya musim. Nyadi mega kinya mega nya ngambar ka pengidup kitai menyadi bisi awak ka semua utai siti siti iya dalam pendiau kitai sekumbang kitai ke idup dalam dunya tu. Iya bisi maya nya kitai bisi pemerinsa iya bisi maya nya kitai senang. Baka musim bungai, iya ati kitai lantang meda bungai laban utai nya manah. Nya mega bisi utai manah dijanjika Tuhan dalam pengidup kitai iya siku-siku ti kitai mengkang ngarapka Tuhan. Nya alai bansa Israel dilalau jaku Tuhan ditu awak sida iya anang ninggalka. A Tuhan sida iya. Taja pun mayuh orang mai kitai nyembah Petara bukai, tang kitai anang sekali-kali penyadi iya nyual Tuhan Yesus iya tauka anang sekali-kali kitai limpang iya ari bepanggai iya ba Tuhan kitai Jesus Kristus. Ya, laban kitai nemu iya udah madah ngagai kitai, ya, kitai deka ngintu pemakai Tuhan, iya nya darah iya ya, ti dilambangka uh, uh, ai ke dirup kitai, iya nya kena kita ngingat ke darah iya ke udah sambur ari tubuh iya, ya, lebuh iya diregang. Nyelai tubuh iya mega ti dilambangka roti, Ke mega awak kitai ingatka iya pengorbanan Tuhan nyelamatka kitai. Kitai seput kitai tadi dilunaska Tuhan ngena kes iya nyawa iya empu ke digadah iya. Udah dibayar dosa kitai udah diampunka. Iya laban kitai udah dibaptis dalam nama Apai, Anak, enggau Roal Kudus reti iya Roal Kudus bisi enggau kitai diatu menyadi. Nya alai jaga meh tubuh kitai, pendiau kitai, pengarap kitai enggau manah awakka ti kitai enda leju ngereja utai ke badas ku jaku Tuhan, jaku rasul Paul ngajar sida ba di Galatia ku iya anang leju ngereja utai ke badas. Nya laban kitai deka ngetau ari utai ti udah ditanam kitai. Nya alai menyadi ti dikerinduka Tuhan iya jaku Tuhan kitai ngaga tu laban uhh kitai deka ngintu pemakai Tuhan iya nyadi pesan Tuhan ngagai kitai iya anang uhh leju iya anang ngetu. Anang mantul kitai ya di dalam pengarap kitai ya laban bisi utai ti badas ya deka dismayaka Tuhan. Ya munyi ku jaku uh, orang putih ya ngajar kitai ya the best is yet to come. Ya punya ku jaku orang putih. The best is yet to come. Arti ya ia ya terlebih manah lagi ya deka datai hari Tuhan kita. Jesus Kristus penebus enggau juruselamat kitai. Ya aram kitai besampi. Tuhan Apai kami ti di seruga, kami baru dah belajar ke jaku Nuan awak kami ngandal ke pengering ti ari Nuan awak kami eh, baka bansa Israel ke udah dikenang Nuan sida iya di menua Ejip sida iya nyadi ke ulun Tang sida iya udah dilepas ka iya ulih nuan Tuhan nengah ka nabi nuan nyelai sida iya di janji ka nuan pengudah sida iya nyemerai iya. Tasik agi nadai jalai tang Tuhan nuan muka jalai ka sida iya. Datai sida enda seberai, nuan merekat ka sida iya. Endur tanah ke bebukit enggau beleba. O dini endur ujan deka labuh semanjai taun, laban nuan Tuhan ti ngemata. Ke sida iya. Oh ke nya mega kami apai. Kami mega ngandalka Nuan ti ngemata mela kami, ti ngibun kami. Oh semua utai ke dipenguna kami, ekonomi kami. Oh baya ke eki bisi kereja, iya eki nadai kereja, baya eki baru deka ngiga kereja Tuhan. Oh Nuan muka jalai Tuhan Jesus. Oh Nuan mega Tuhan ti uhh uhh. Meri kami harapan. Iya meri kami pengadang dalam ati kami awak kami enda lebau Tuhan Jesus. Tang kami nemu Nuan bisi utai ti badas udah disemaya ka ngagai kami. Nyelai terima kasih Apai. Puji ka nama Nuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus kami udah besampi. Amen. Jadi kita deka bela pemakai Tuhan. Ya, kita uh, eh, bela uh, eh, ngambi uh, nyedia ke ya uh, diri ya Enggau ai eh ti ngelambangka darah Tuhan Jesus eh pia mega aaa roti ti ngelambangka tubuh Tuhan kitai. Ai nya alai kitai aku macha ya kena kitai ngintu pemakai Tuhan aku macha ari satu Korin ya pasal aaa sebelas ya ari ayat dua puluh. Tiga ngagai dua puluh enam. Bacha iya ari satu Korin pasal sebelas ayat dua puluh tiga ngagai ayat dua puluh enam. Laban. Aku udah nerima ari Tuhan utai ti diberi aku ngagai kita, iya nya malam Tuhan Yesus dijual, iya ngambi roti, lalu lebuh iya udah meri terima kasih, iya mechahka roti nya lalu bejaku, Tu tubuh aku ti diberi ka kita, kereja tu Kena ngingatka aku. Baka nya mega, lebuh sida udah badu makai, iya ngambi mangkuk lalu bejaku, Mangkuk tu sempekat baru ti ditanggam ngena darah aku. Kereja tu genap kali kita ngirup iya. Kena ngingat. ka aku. Laban genap kali kita makai roti tu lalu ngirup ari mangkuk tu, kita madahka pemati Tuhan nyentuk ngagai Iya datai baru. Ya, nya alai kitai nemu Tuhan deka datai baru. Ya. Nyadi tu pengawa ai kena kitai ngingat ka pemati Tuhan iya di atas kayu regang iya darah ke ensambur nya iya kena iya ngenselan kitai iya nuchi kitai ari dosa lalu nya maya nyadi ka siti janji kitai enggau iya iya genap kali kitai um ngambi iya ari pemakai Tuhan tu kitai ngingat ka iya darah enggau tubuh iya um ti udah Di tersiuh darah iya awakka nuchi kitai ari dosa lalu tubuh iya ti udah reda dipalu iya kena iya tadi iya nanggung semua pemedis iya semua penyakit kitai. Iya nya alai nyentukka Nabi Isaiah madah dalam Isaiah lima puluh tiga ayat lima iya ulih litan telih iya. Kitai suman. Ai nyadi tu siti pengadang ke kitai. Aaa. Kitai bela aaa ngambi aaa roti iya nyadi kitai ngambi iya sereta iya. Laban aku udah meri ari Tuhan utai ti diberi aku ngagai kita, iya nya malam Tuhan Yesus dijual, iya ngambi roti, labu lalu udah iya meri terima kasih, iya mechahka roti nya lalu bejaku, Tu tubuh aku. Ti diberi aku ke kita. Kereja tu kena ngingat ke aku ai kitai bela ngambi roti tu. Baka nya mega lebuh sida udah badu makai. Iya ngambi mangkuk lalu bejaku, Mangkuk tu sempekat baru ti ditanggam ngena darah aku. Kereja tu genap kali kita ngirup iya kena ngingatka aku. Kitai meri terima kasih ngagai Tuhan. Aku ngiring ti dalam sampi. Tuhan Allah Taala kami ti di seruga. Tuhan ti kami sembah dalam nama Anak Nuan Jesus Kristus. Apai Surga, pagi tu kami beterima kasih lebuh kami ngingatka sempekat ti udah ditanggam ngenaka darah enggau tubuh Nuan Empu Tuhan. Jalai kami tetap ngaga nya datai ke nuan datai baru apai. Jalai minggu tu kami ngambi ari mangkuk nya Tuhan Jesus kena kami ngingatka darah nuan. Tudan sambur ari tubuh nuan Tudah nuchi kami ari semua dosa kami, ari sumpah-sumpah aki ini kami, ari semua penyalah kami Tuhan. Udah di lunsur udah di kenselan nuan magang apai. Nya alai pagi tu kami beterima kasih laban kami udah nerima nya nyadi ke sempekat kami. Kenya mega lebuh kami ngambi ari roti. Kami ngingatka tubuh nuan ke redak dipalu. Jalai lebuh kami ke mechahka roti nya, kami meri terima kasih ngagai nuan, Apai. Laban lebuh tu tubuh nuan redak, lebuh tubuh nuan dipalu. O semua nya mandangka, O ya, nuan udah nerima pemedis ke chukup. O nuan udah nerima semua telih. Iya semua abi litan semua tubuh nuan ti udah dipalu nya. Ung ngayanka semua pemerinsa kami, semua penanggul tubuh kami, semua penyakit kami. Ung nyentuk nuan madah ngagai Nabi Yesaya, O litan telih nuan Tuhan, Meri semua penyakit kami suman. Nyalai jam tu Tuhan Jesus ke bisi di entara kami Tuhan ke bisi sakit. Oh benung makai ubat ari hospital. Tuhan kena ka ubat nya ngerai ke sida ya di dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus. Engka bisi mega di entara kami Tuhan ke bisi penyakit ke dikumbai doktor enda ulih ubat. Kami mega nyerahka nya ngagai jari nuan. Oh, laban nuan udah nanggung semua penyakit kami, semua pemerinsa kami. Udah ditanggung nuan magang Tuhan. Nya alai pagi tu, awakka sida nerima pengerai. Oh, pengerai ti ari nuan Tuhan. Ya, laban, oh, puji sembah kami. Oh, laban pengadang kami. Oh laban pengarap kami, oh sida iya digeraika olih kuasa Jesus Kristus empu. Nya dalam nama Apai, Anak, enggau Roh Kudus kami besampika semua ke lemi, oh semua ke sakit, semua ke renga. Pia mega kami besampika menua kami, ya, daerah kami Limbang. Awakka penyakit ya covid nine tin tu jambat pukas ya japat diperintah kami uh diarka kami dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus awakka enda ngachau enda negu ya bala Nembiak nuan Tuhan. Ya semua bala nembiak nuan di menua Limbang tu Tuhan Jesus jauh ke kami Tuhan ari semua kuasa-kuasa pemetang ari semua rampit penyakit ya ti ya benung ngelekai ya berampit kin kitu maya tu Tuhan Jesus nyalai Tuhan kami minta bungkus jaga lindung nuan Tuhan bawa ke dalam kami kin api Iya pengawa ke besekat mindah kin kitu Tuan Jesus bebawa ketu mega. Iya enda ngasuh ati kami tabar enda ngasuh ati kami lembau. Awak kami terus besampi enggau penuh ati kami enggau lebih agi ari ke ngelama tu. Awak ka oh kami terus diselamat lindung ke nuan. Awak ka nuan mega Tuhan ti muka jalai. Ngagai ekonomi kami baka bansa Israel ke disedia ke nuan ujan awak ke bisi maya bungai oh bisi maya nya uh, ruruh bisi mega oh maya nya uh, uh, maya ki badas ya di dalam penghidup kami oh taja pemaya tu kami tusah Tuhan tang kami nemu nuan udah nyendia ke kami maya ki lebih manah agi hari Maya agi diatu Tuhan Yesus ba mua kami. Nyalai Tuhan beri kami pengering ke ari nuan Tuhan Jesus. Au nitih ke pelajar kami minggu tu Tuhan. Awa kami nerima pengering ke baru ari nuan Tuhan Jesus. Lebuh kami ngangau ke nuan. O lebuh kami belagu puji sembah kami. O kami nerima pengering ke baru. O lebuh kami ninga ke jaku peransang nuan ngagai bansa Israel. Oh ngagai bansa bala nembiak nuan di Galatia, baka nya mega kami diperansang Tuan Jesus. Awak kami enggai enda lembau ngereja pengawa ke badas. Awak kami Tuhan enda ngira diri lebu lebuh kami tadi ngereja utai ke badas ngagai diri sama diri lebih agi ngagai kami ke sama. Di dalam pengarap laban kami nemu nya perintah nuan Tuhan. Terima kasih Apai ba tubuh ba darah nuan Tuhan Jesus laban kami udah nerima kami udah ngintu pemakai kudus nuan ya pagi tu berekat ke setiap iku kami Tuhan ti udah bisi enggau kami ya dalam aaa gempuru aaa online kami. Iya baka ki pagi tu apai. Terima kasih Tuhan berkat ke semua ki bisi ninga ti bisi on ka on live tu awak ka dini dini endur ya bala menyadi kami aki nemu jaku iban ya berkat ke nembiak kami LAC oh berkat ke bala pemimpin pemimpin gereja LAC oh berkat ka Pastors Pastor Michael ya berekat ka sida ya menyanak mega Tuhan awak ka sida terus ya rajin terus kering di dalam pelayanan sida ya melayani nuan Tuhan oh berekat ka semua pemimpin pemimpin gereja kami oh berekat ka semua jemaat LAC Tuhan awak ka maya ki tusah bansa tu kami tetap Engkah pengadang kami aba nuan aja apai. Puji ka nama nuan Tuhan Jesus. Oh berekat ka semua enggau pengerai ke ari nuan Tuhan. Lindung kami. Jaga kami. Oh payung kami ngena kuasa darah nuan Tuhan. Terima kasih apai. Dalam nama Tuhan kami ti pemadu tinggi Jesus Kristus kami udah besampi. Amin. Amin. Nyadi gempuru kitai ngaga tu Tuhan merekat ke semua kitai selamat di dalam pengasih Tuhan. Amen.